Uiboh peih deuh ninawmzia leh huat thlalak awmzia chu kan hre theuh ang a, amaherawhchu ui zawng zawng hi an lo boh bik kher lo a ni awm e. Central Africa rama an Wiche khat sapelh nana an hman thin. Wiche rang leh zuanzang, enkawl nuam zet an tih. Basenji ui ho hi an bawh ve ngai hauh lo a ni awm e. Pa pakhat Texas lam mi chuan ramsa chi khat armadillo a hmu fuh hlauh mai a. Thah ngei tumin a silai chuan a han kap vei thur a. Amaherawh chu, a tum ang ngawt chuan thil chu a lo kal lo nasa ta mai sia. Armadillo kawr chhah tak chuan silaimu chu lo dang per letin a kaptu chal darah a verh let deuh siah mai a ni awm e. Sahni leh sawm pasarih khan John leh Joyce-i an man te nupa chuan Arizona-a Rainbow Valley hmuna an ran vulhna hmun acre sawm zeta zau chu hmanhmawh taka hral duhin an zuar deuh chuk chuk mai a. John-a a ram hral duh chhan an zawh a a sawi dan chuan Alien te nena engtik lai mai pawha insual leh indo kha a peih tawh ngang lo a ni awm e. Amah sawi dan zel chuan

French ramah i han kal lawk teh ang. French mi i nih a, vawkvulh mi i nih bawk chuan i vawkvulh te chu i duh duh hming i puah theih ang a. Amah erawh chu Napoleon tih hming sak erawh chu dan bawh chhiatna a ni leh thung si. French ram chuan kum zahnih chhung zet a lo khap tawh. A ram hmeichhia te tana kekawr hak ve phal lohna dan chu kum sanghnih leh sawm pathum February thla khan a hlip ve ta chih a. A ram hmeichhia te chuan zalen takin kekawr an ha ve thei tawh dawn a ni. France ram hi Europe khawmualpuia nuclear ralthawm en thin hrat ber ram a ni a. Heng ram UK, India, Pakistan, China leh North Korea ram tena nuclear ralthawm en thin an nei belh khawm ai pawn nuclear ralthawm en thinna a nei hnem zawk a ni. Russia ramah in han zin ve leh lawk tiang. Russian nula hi an che lo thei phian leh nghal a. An chhiat loh chhan leh an nalh chhan ni ta ber a lang chu an ramah khian mipa aiin million kual zetin hmeichhia an tam zawk a. Pasal hmuh zawh loh mai kha thilawm thei a nih avangin tan lak a ngai ve fat dawn a ni. Tin, a ram pumpui zauh zawng hi Pluto, Solar System-a dwarf planet pakhat ina surface area a neih aiin a lian zawk fe a. Russia ram chhungah hian time zone sawm pakhat teh ngawt a awm bawk. An nuclear bawlhhlawh reng reng chu dil pakhat Karachei-ah chuan an paih mai thin a. Chu dilah chuan i va kal a, darkar khat lek pawh i va cham a nih chuan nuclear radiation hlauhawm tak vangin i thi hman hial dawn a ni. Mihring te hian thing leh mau kan kit thluh a, mamawh hrang hrangah kan hmang a, a then chu lehkha puan siam nan te kan hmang a, chu kan lehkha puan siam hmang vek chuan ramngaw humhalh a tul zia inzirtir nan kan la hmang zui a. Mihring te mak zia han chhut hi chuan mi mak sak leh sa mak pawh hi an lo mak bik viau hran lo ve. Psychology zirna la mina tar lan dan chuan mi hmaitlang tha leh hmeltha bik riau te hian midangte rin an hlawh nghal mai a. Midang hmeltha bik vak teh chiam lo te erawh hi chuan midang rin hlawh ve turin thil engemaw tak midang hneh thei tur kan tih hmasak phawt a ngai thin. I awih lo mai thei a, i lo hre tawh mai thei bawk a. Cigarette lighter hi kum sang kha zariat sawmhnih leh pathum, Noel an siam chhuah hma kum thum khan an lo siam chhuak daih tawh a. Noel erawh chu kum sang kha zariat sawmhnih leh parukah an siam chhuak ve chauh thung. He thlalak i hmuh rual hian i rilru a eng nge lo awm le? Headphone set lian tha lerh lawrh tak pawh a ang hle a ni. He khawl hi a hming chu War to Bus an ti a, a hnathawh ber chu thlawh theihna thluk ri hriatna a ni ber mai awm e. Tun hma, radar an hmuh chu a hma kha chuan sipain an hmelma te thlawhna a lo hnaih leh hnaih loh an hriatna hmanraw tangkai ber a ni thin. Kum sangha zakua sawmriat pariat Brazil ram khawpui Rio de Janeiro Mayor election-a mipui lungawi lo chuan An ram politician te tih el nan chimpanzee, a hming Makako Tio chu mayor atan candidate ah an vawrh chho va. He chimpanzee hian vote nuai li zet hmuh in candidate sawm leh pahnih zingah pathum na hial a ni phak a, tlema tlema mayor atan chimpanzee an nei lo chauh a ni. Chinese Emperor hmasa ber nia an chhal Qin Shi Huang kha a dam chhung khan thih thei lohna tui zawng reng rengin a hun a lo hmang zo va, a tawpah phei chuan ama thil zawn ngei chu a thehpui ta nge nge a ni. A ngaih dan chuan bawlhlo chi khat sina bar chuan thih thei lohna pe thei dawn tlat a hriain a in chhin ta nge nge a. Chatuan a dam tum khan kum sawmli leh pakua mi lek niin awp hlen a tum khawvel chu a lo chhuahsan ta a ni. Tleirawl pakhat Snapchat a Uitelem filter hmanhrat pawh kha a uar fal deuh ngang a ni ang. A pa ning lutuk chuan Uite bawmah a khung deuh tawp mai a ni awm e.